سڵاوی خۆی گەورەتان لەبێ لە چناڵی ئەیتی کوردشتەوە لەگەڵتانین لەم بابەتەشدا و لەم ڤیددیوی نوێدا باز لە بابەتێکی ماتماتیکی دەکەین ئەوش کە پێی دەوترێ زە بای سێکشن مێتەد بزانین زە بای سێکشن مێتەد چییە و هەروها چۆن ئیشەکە لەگەڵمان من بۆ دەستپێکردنی ڤیددیوکە. دووبارە سڵاوی خۆی گەورەتان لەبێ پێش ئەوەی دەست پێ بکەین پێویستە بزانین کە The Bisection Method چییە کە ئەمە لێرەدا بە جوانی باس لەوە دەکەین چۆن بتوانین هاوکێشەیەک بە دەستی واتە نەک بە کۆد بە دەستی حل بکەین لە Bisection Method. سەرتا پێش ئەوەی کە دەست پێ بکەین پێویستەوە بزانین کە لێرەدا هیچ جۆرە پیەکمان نییە یاسایەکمان هەیە بۆ پی کە پێی دەوترێت پییەکە دۆزینەوە بەم شێوەیە کە ئێستا زیاتر دێینە ناو دیتەیڵی باسەکەوە و چۆن

ڕەگی ئێکس ناقسی کۆساینی ئێکس لە کاتێکدا سفر و یەکشمانەیە لێرەدا ئێمە ئەناوی ئەم سفرەکانین ئەیUB واتاێ ئەیوبە ئەیەکەمان یەکسانە بە سفر و هەروها بیەکشمان یەکسانە بێ بۆ ئەم بەستە دێین ڕاستە و خۆ چی دەکەین ئەیوبی دیاری دەکەین ئێمە لێردا ئەیمان هەبوو چەنە سفرە لێرەیان نووسین ئەی یەکسانە بە سفر و بیشمان هەیە یەکە بیرە نووسین بی یەکسانە بە یەک لە بەرەوەی لە پێش چامان بێت و و لە کاتی شیکارکردنی پرسیارەکەدا هیچ جۆرە هەڵەیەکی تێدا نەکەین. دەبینین لێرەدا پیمان نییە بۆی پی بدۆزینەوە وەک لە یاساکەی پێشوودا باسمان کرد بۆ دۆزینەوەی پی پێویستە ئەی و بی زایدن بکەین و زاید یەکتری بکەین و پاشان دابەشی دوو بکەین لێرەدا بۆ ئەم مەبەستە نەنووسین پی یەک دەدۆزینەوە کە ئەڵێ ئەی زایدن بی دابەشی دوو کە دەکاتە سفر و یەکمانەیە ئەی سفرە و بی یەکە دابەش ئەکاتە سفر و یەک کۆکەی لە یەک ئەکات دابەشی دوو کەی ئەکاتە ئەو پۆینتی پێنج کەواتە پی یەکمان هەیە بەم شێوەیە و پاشان پێویستە پێش ئەوەی ئەوانە بدۆزینەوە یاخود پێشەوەی پی بدۆزینەوە پێویستە ئێفی ئەی و ئێفی بی بدۆزینەوە ئەمە لە بیر مەکەن هەر کاتێک ئێفمان هەبوو کە وتمان ئێفی ئەی یاخود ئێفی بی یاخود ئێفی پی یاخود ئێفی هەر شتێک کەواتە پێویستە ئێمە هاوکێشەکە بەکاربهێنین ئەم هاوکێشەیە ئێفی ئەی چۆن دەدۆزینەوە ئێفی ئەی لێرە چەند بوو سفر بوو کەواتە سفر وەرە بکەنەوە ئەم هاوکێشەیەوە ئێفی ئەی دۆزیتەوە نووسی ئێفی سفر دەبینە ئێفی سفر یەکسانە یاخود ئێفی ئەی یەکسانە بە لێرەدا دەبینین ئێکسمان هەیە لە جیاتی هەر ئێکسێک ژمارە سفر دادەنێین کە ئەکاتە ڕەگی ئێکس کەواتە ڕێک ئێکسچانە سفرە وەنا کۆساینی ئێکس چە بوو کۆساینی سفرە نووسین لێرەدا بەم شێوەیە ڕەگی سفر چەنەکە سفرەکە ناقس کۆساینی ئێکس کۆساینی سفر چەندەکە کۆساینی سفر ئەکاتە یەک کەواتە سفر ناقسی یەک ئێفی ئەی دەدۆزینەوە کە دەکاتە ناقس یەک کەواتە ئێستا ئەیفی ئەیمان دۆزیەوە کە لێرەدا نەزانراو بوو ناقسیەکەکە و پاشان دین ئێفی بی دەدۆزینەوە بە هەمان شێوەی ئەوەی تر لە جیاتی سفر ئەم جاریان دەچین ژمارەیەک دادەنین کچووکە لێرەدا بیەکەمان یەکە

بەم شێوەیە ئێفی بیشمان دۆزێ ئێستا ئێفی ئەیمان هەیە و ئێفی بیشمان هەیە مادام ئێفی ئەی ناقز دەرچوو ئێفی بی موجب دەرچوو واتە پێویستە ئاگاداری ئەم ببن پێویستە نیشانەکانیان پێچەوانی یەکتری بێ بۆی دەست بکەین بە حلکردنی ئەم ئیکۆیشنە دەبینین دانەیەکی سالبە کە ئێفیەکەکەمان سالبە ئەوی تریان موجبە کەواتە کێشەمان نییە پیشمان دۆزیەوە کە کردی ئەو پوینتی پێنج ئێستا لێرەدا سێ داواکاریمان هەبوو، پی یەک مان دۆزیەوە ئەو پۆینتی پێنج بوو، ئێفی ئەیمان دۆزیەوە کە ناقس یەک بوو و ئێفی بوویمان دۆزیەوە کە ئەو پۆینتی ئۆ ئۆ یەک بوو. وە پاشان دێینە سەر هەنگاوی دووەم، ئێستا وەکو پێشتر ئاماژەمان پێ کرد ئەی سفر بوو بی یەک بوو، ئێفی ئەیمان دۆزیەوە کە دێت ناقسی یەک، ئێفی بیمان دۆزیەوە ئەو پۆینتی ئۆ ئۆ یەک بوو و پی یەکیشمان دۆزیەوە ئەو پۆینتی پێنج بوو، ئێستا دێین چیە دۆزینەوە؟ ئێفی پی وەن ئەدۆزینەوە. بۆچی ئێفی پیوە نەدۆزینەوە لەبەرەوە ئێفی پیوە نەدۆزینەوە وەکو لە پێشووتر باسمان ئێفی ئەی و بیمان دۆزیەوە لە بەرەی ناقص و موجەبیەکەی دیاریکە بەم شێوەیە پێویستە ئێفی پی جێگەی ئەی یا بی بگرێتەوە ئاگادارێ من پێویستە ئێفی پی جێگەی ئەی یا خۆت بی بگرێتەوە بۆ ئەمە بەستەر چیەکەین ئێفی پێ دۆزینەوە بزین ئاخۆ سالب دەرەچە یان موجب ئەگەر سالب دەرچوو لێرەدا جێگەی ناقسەکە کاگرێتەوە جێگەی

کێشەمان نییە ئەمە هەر ژمارەیەک بێ خوا ئەگەر دیت هەزار ژمارەیە یاخود یەک ژمارەیەکە کێشەی ئەوەمان نییە گرنگە ئەوەیە نیشانەکەیمان بۆ دەرکەی کەواتە ئێستا ناقس دەرچوو کەواتە ئێفی پی وەن ناقس بوو وە هەروەها ئێفی یەکیش ئێفی ئەی ئەکا ناقس بوو کەواتە ناقس ڕیپلیسی ناقسەکەین پیمان هەیە جێگەی ئایتریشن یەکەم دەگرێتەوە بەم شێوەیە ئەیوبیمان هەبوو ئەیوبیمان هەبوو کە ئەکاتە سفر و یەک ئەی سفر بوو وەکو لێرە دیاریمان کردووە ئەی سفر بوو بی یەک بوو و پاشان لێرەدا هەمان بوو ئەی سفر بوو لێرەدا بی یەک بوو بامان شێوە سفر یەک بۆشەیە ئێستاکانە دین هاوکێشەکە دەبینیم ئەمە ناقص دەرچوو کەواتە ڕیپلیسی ناقسەکەکەین سفرەکەمان دوای ناقص دەرچوو چۆن بزانین ها ئێفی ئەیەکەمان ناقص دەرچوو کەواتە

خۆ ئێفی ئەی و ئێفی پیمان نەبوو ئێفی ئەی و بیمان نەبوو تاوەکو بڵێین ئێمە ئێفی پی وەن دێنین لێرە داینین ئێمە ئەی و بیمان هەبوو کەواتە پی پێویستە بدۆزینەوە و لێرە داینین پیشمان هەبوو کە دۆزیمانەوە پێشتر ئەو پۆینتی پی ئێچ بوو ئەم ئێفی ئەی و بیەمان کرد تەنها بۆ ئەوەی کە چی بکا ئێفی ئەی و بیمان دۆزە بێت تەنها بۆ ئەوەی بزانین ناقس و موجەبی دیاری بکەین بزانین کە ئیپی وەنمان دۆزیەوە جێگەی کام لە ئەیەگرێتەوە یاخود جێگەی بی ئەگرێتەوە بەو شێوەیە ئێستا دەبینین دانە تازەکەمان هەیە کە ئەو پوینتی پێنج و یەکە لێرە هەمانە دین دە مامۆستا لێرەدا داوای پی دووت لێەکە کەواتە پی دوو بە هەمان شێوە یاساکە پێشووتر ئەڵین ئەی زای دەمبی دا بەشی دووەکەین ئەیمان هەیە لێرەدا چەند ئەو پوینتی پێنجە کە لە تازەکە ئەگە بێت و هەمان کۆنەکە بەکار بهێنیتەوە ئەمە بەکاربێنیتەوە ئەوە هەمان ئەنجامی ئەمر بۆ دەرەچێتەوە هیچ گۆڕانکاریەک و نوێگەریەکمان بۆ ناکە پێوستە هاوکێش ئەو وەڵامە تازەکان بدۆزینەوە کە ئۆ پۆینتی پێنج و یەک بوو کەواتە ئۆ ئەی زایدەن بی دابەشی دووەکەین بۆ پی دوو ئۆ پۆینتی پێنج زایدەن یەکەکەین دابەشی دووەکەین ئەکاتە ئۆ پۆینتی هەفتا و پێنج و ڕیزەڵتی ئێمە ئەکاتە ئۆ پۆینتی هەفتا و پێنج و ئەگەر داوای پی سێ کرد بە هەمان شێوە پێویست ناکات تۆ بچی دووبارە ئێفی ئەی و بی بدۆزیتەوە ئەمە تەواو دۆزراوەتەوە هیچ کەشێکی نییە تەنها وەرە چی بکە ئێفی پی دوو بدۆزەوە کە ئێفی پی دووەمان دوومان دۆزیەوە بەراوردێکی بکە ئاخۆ ناقص دەرەچێ یاخود موجب دەرەچێ و پاشان ڕیپلیسی ئەم ئەیە یاخود ئەم بیە نوێیەکەی کە لێرە دۆزیومانەتەوە بکە واتە با بڵێ بۆنە ناقص دەرەچێ دەبینین لێرەدا ئەمیش ناقص بوو کەواتە جێگەی ماگرێتەوە ئەگەر هاتو موجب دەرچوو بۆ نمونە موجب ئەو پوینت یەک دەرەچێ بۆ نمونە ئاگادار بن ئەو پوینت یەک دەرچوو کەواتە دێین جێگەی ئەم یەکە ئاگرێتە کاتە ئەو کاتا بێت ئەو پوینت پێنج و ئەو پی دووەی کە هەمانە کە ئەکات ئەو پۆینتی حەفتا و پێنج جێگەی ئێمە گرێتەوە ئاگادار بن لێتان تێک نەچێ بە هیچ شێوەیەک ئێفی پی یەک یاخود ئێفی پییەکان لێرەیە دانانینەوە بەڵکو نرخی پییەکان دا ئەنینەوە بە ئاگادار بن لە کۆتایدا سوپاس بۆ گوێگرتنتان هیوادارم سوودێکی هەبووبێ بۆتان تاوەکو وانەیەکی تر بە خۆتان ئەسپێرم خواتان لەگەڵ.